Дуслар, сәлам! Мин Василә Сабирова һәм бүген без Бишлешоу тапшыруын Башлыйбыз. Киттек! Бездә кунакта бүген Булат Бәйрамов!
Сәлам, Василия, сәлам, сәлам, сәлам, хәерле көннәр, мин килеп җиттем. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Ой, ой, ой, ой, ой. Шо, безнең элек бер трафарет бар, шундый трафарет белән язалар иде. Элек нәрсәләр булганын син хәзер менә монда

яхшылап өйрәнгәндер, барысын да хәтерлидер. Ул вакытта хәтерли генә менә ансы бик. Минем турына түгел. Һәм инде аның ни кадәр хәтерләвен без хәзер тикшерәчәкбез. Икенче якка сиңа каршы уйнаячак мәктәп укучылары программасы. Беренче сыйныфтан алып алтынчы сыйныфка кадәр балаларга һәм сиңа дүрт төрле бирем бирелә. Биремне чишү өчен бары тик 10 секунд вакыт һәм син шушы вакыт эчендә биремне чишергә тиеш. Ә инде җиңүчегә тиешле булачак.

Әйе.
Димәк, безнең бирелгән сезгә рәсем. Рәсемдә күрсәтелгән эшләнмәләр нинди таштан ясалган? Сезгә шуны язырга кирәк булачак, яисә әйтергә кирәк булачак. Диләрә, менә бу эшләнмәләр кайсы таштан ясалган? Таштың исемнәрен әйтергә кирәк булачак, яме? Ә хәбисе төрле-төрле ташмы болар? Әйе инде, болар бер төрле ташка ошамый бит.

Малахитны дөрес белдемме? Малахитны дөрес белде. Синеке ничек? Егер малахит менә монысы гранит, кайсысыдыр фианит инде менә моның. Я монысы, я монысы. Менә монысы да беләм. Ә, бу теге таш. Картиналар ясыйлар аның белән, хәзер әйтәм. Изумруд түгел, изумруд та бар бит әле монда кайсыдыр. Булат, монда фианит та юк, изумруд та юк. Фианит ул гомумән табигый таш түгел, ул ясалма таш. Шулаймы ни? Әй! Әй, каямы? Ә монда бар бит табигый ташлар. Ә, менә шулай дип әйтәләр икән бит.
Шулай итеп, беренче сыйныф соравына Диләрә дә, Булат та дөрес җавап бирә алмадылар. Димәк, иксенең берсенә дә балл бирелми. Ә без дәвам итәбез. Аслан, сәлам! Сәлам, Аслан, ничек хәлләр? Аслан, син моны беләсеңмени?
Булат Бәйрәмов. Булат Бәйрәмов кем соң ул? Ә, җырчы.
Җырчы, ә тагын кем? Эм,
Албарч. Ә син аны каян беләсең? М, Ул минем м, сосед. Сосед?
Бергә Тамча яшисез ничек була? мени?
Күрше. Күрше мени ул синең?
Бик шәп. Әйбәтме соң күрше буларак, Булат абый? Әйе. Нәрсәләр эшли сезгә? Эм, Шашлыкка чакырамы сезне? Әйе. Эт ашата.
Сезнең этне ашатамы или сиңа эт ашатамы?
Әйдә, урта миңа каршы уйна. Әйдә, Аслан, утыр. Булат, сезнең мәктәптә укыганда музыка дәресе бар идеме? Бар иде музыка дәресендә безнең ничек үтәдер музыка дәресләре? Әйе. баянчы бердән бер укытучы апалар иде ул керәдер иде безгә җырның текстын бирәдер иде җырның текстын күчереп яза идек дәфтәргә аннан соң ул җырны өйрәнә идек ә икенче дәрескә без шул җырны яттан җырлап бирергә тиеш идек берәмләп яисә икешәрләп шуның өчен билге ала идек һәм өченче дәрестә яңадан яңа җыр менә шул китеп бара дигән һәм инде син ничә ел укып дәрес саен бер җыр өйрәнгәнсең юк ике дәрескә бер беренче дәрескә өйрәнәсең икенче дәрестә җырлап аны

Карпов исемендәге рус мәктәбендә музыка дәресандалар. Асимова Армиягә китмәс өчен. Армиягә китмәс өчен Асимовага киттек. Әйе.
Ярар. Барып эшләп килдем мин. Ярар. Форте һәм пиано сүзләре нәрсәне аңлата? Асланга безрәк вакыт бирик инде, яме? Аслан беренче белде. Әйдәгез.
Форте ул

Кергән идем музыка уку мәктәбенә. Сезнең авылда бар икән?
Авылда юк ие.
Җиде чакрым җәяү йөреп укыдым мин.
Нәтиҗәдә Булатка да, Асланга да берәр балл бирелә. Егетләр дөрес җавап бирделәр. Ә без дәвам итәбез. Өченче сыйныф, математика.
Сәлам, Чулпан. Исәнмесез.
Чулпан, син бу кешене таныйсыңмы? Молодец. Утыр. Кирәк түгел. Мәктәп ашханәсендә өстәмә алты рәт урындык дизгәннәр. Һәр рәттә унышар урындык. Беренче А сыйныфында 25 укучы бар, ә беренче Б сыйныфында 27 укучы. Ничек уйлыйсың, яңа куелган урындыклар беренче А һәм беренче Б сыйныфына утырып ашарга җитәрме? Ничә урындык җитмәс һәм ничә урындык артык калыр? Безнең катнашучыларыбыз әзер, әйдәгез аларның җавапларын тикшереп карыйк, дөрес микән, юк микән. Минем җавабым булды сигез. Әйе, син ничә сул белән чиштең? Мин аны бер зур гамәлгә яздым. Молодец.
Әле өченче сыйныфтыкны чишә ала микән? дигән фикер әйтә. Менә мин бишенче сыйныфта укучы кызыма инде ярдәм итә алмыйм. Иң зур сыйныф иде бу. Калганнарында дүрт, биш, өч, иң зуры ун иде анда. Без ун алты идек, аны әйтәсеңме? Мин сиңа көндәшләр булган. Көндәшләр булды да, ләкин менә мин һәм бер җегет, без бик яхшы укыйбыз.
Син милләтләрне укымыйда атамын.
Юк, әле мин 9 сыныптан киттем бит инде. Мин 2 4 чыктым. Берсе физика, берсе химиядә.
Бүген физика белән химия юк. Юк, Аллага. Алганнар бишлеме?
Алда. Алганнар бишле иде. Ишле. Аннан соң инде без мин музыка укый башладым. Музыка укый башлагач инде менә бу.

Мин татар теленнән гомумән иң яхшы укучы идем. Мин кабатлап әйтәм, э, аннан соң музыкага бирелеп китеп, э, биш ел үзең күз алдына китерәсең бит инде. Гел музыка, аннан соң өч ел тагын Казанда гел музыка, музыка, музыка. Аннан соң әле ярый менә татар радиосына кергәч инде сөйләм теле кабаттан кайта башлады. Кирәк булды. Э, чөнки Арча дәүләт көллиятендә без анда шулай ук күбрәк русча сөйләштек, русча аралаштык, русча укыдык дигән кебек.
Авыр булгандыр эшегез. Исәнмесез, кодагый.
Юк, авыр булгандыр бит инде. Юк, кичә безнең авылда бик күп русчасы сөйләшәләр иде һәм икенчедән минем әнием рус теле әдәбият укытучысы иде. Ләкин бүген Булатка сөйләм теле кирәк булмаячак, татар теленнән бирем, бирелгән сүзләрдә тамыр кушымчаларны билгеләү. Һәм без чакырабыз дүртенче сыйныф укучысын. Исемең ничек? Алсу.
Алсу, сәлам.
Алсу, син бу кешене таныйсың? Әйе. Э, Шулаймы ни?
Аслан миңа бер ни кирәк сине, тагын кемдер белә икән бу гимназиядә. Кем соң бу Алсу? Булат абый. Булат абыймы ни? Абый гына диләр сиңа, бигрәк күреп беләсең. Әйе.

Карәлек теге кушымча истенә бай куярмы? Белмим бит.
Әй, алай димә инде, мин шулай дип хәтерлим кебек. Билгеләнгән вакыт чыкты һәм катнашучыларыбыз әзер. Ә хәзер тикшереп карыйк. Авыл, тамыр, шулай бит инде? Әйе. Дан.
Кушымчадыр дип уйлыйм.
Әйе. Ерак.
Әйе.
Тамыр, лык, ераклык. Лык та кушымча, та да кушымча. Әйе. Чөнки тал, лык бар бит, димәме? Болын. Әйе.
Кушым, э, тамыр, нар инде анысы аңлашылды, алар күплек монда әйме. Тал, лык, лар, ике кушымча хәтта. Болын берәү, нар, да.

Җиңдем.
Әйе.
Икенче э, урын алдым. Булат абыем 1994 елда беренче урын алган. Музыка буенча? Нинди музыка? Татар теле әдәбияты буенча. Ә ничә син кушымчаларын дөрес э, язмадың алайса? Чөнки беләсеңме, менә фортепиано һәм баян уйнауына гәр син һәм тел чит теле озак кына кабатламыйча торсаң, алар онытыла дигән шундый гадәтләре бар. Һәм бу шуны күрсәтә беренче икенчедән мин балаларыма булышмыйм дигәнне күрсәтә иде. Әгәр дә булышкан булсам, мин аларның өчен нәрсә эшләгән булсам, мин барысын да белер идем. Бу беләсеңме нәрсәне күрсәтә?

Ә, шулаймени? Менә сиңа бәт. Монда икесе дә шакмак эчендәме? Рәхмәт, яме. Булды. Рәхмәт, бик зур алсу. Шулай итеп, дүртенче сыйныф биреме нәтиҗәләре буенча укучылар командасына бер балл бирелә, ә Булатка бер балл да бирелми.
Сәлам! Ләйлә, әйдә уз,

Кояш системасына ничә планета керә? Планетаның исемнәрен язсагыз, тагын да яхшырак булыр булыр. Булат, син җавабың ничә? Мин сигез планета дип уйлыйм инде аны. Сигез планета.
Әйе. Әйтеп чыгаргамы? Кирәкми.
Әллә әйтәсең киләме дип язгач? Әйе, Нептун, Плутон, Земля, Меркурий, Сатурн, Венера, Юпитер, Марс. Уран, уран. Ә, уран менә, э, уран калган бит. Эх, уран. Ничә планета бар? Сигез. Алтынчы раунд тәмам. Һәм безнең укучылар командасы янә бер балга ия була. Булат Бәйрәмовка бал бирелми. Шулай итеп, бишле шоу тапшыруын тәмамлыйбыз. Бүгенге ярышта укучылар командасы җиңү яулады. Аларның һәрберсенә бишле бүләк ителә. Әле җиңелгәннәре дә бар идемени? Кит инде, ышанмыйм. Укучылар молодцы, һәрбер шаһзадә бишле. Миңа бүген ике балл алгач, икеле куйдылар инде. Менә елап кайтып китәбез. Сез молодцы, уңышлар сезгә, яме? Рәхмәт! Акыллы булыгыз, уңышлар сезгә, яме бала. Нигә дөртем, нигә в качестве компенсации, все, все, все, все, все, спасибо. Рәхмәт!